Hi focused family, I hope that you are all extremely good. Nhasi ndinoda kuansa mubvunzo unobvunza nevanhu vakawanda ndewekuti chii ndiani akatanga nechikoro ndiani akatanga nezvechikoro akatanga neidi yechikoro ndiani bozi vakawanda vedu ndinoziva kuti haa kuchikoro hakutinakidze tinoita zvekutopushwa kutomanikidzwa ndosaka vamwe vachizoya asina kugeza Alright, saka tinoona kuti ndiani akatanga nechikoro asi uchikoro unoda kuya mageza nhaika nekuda kwekuti eh, diffusion amuziva kuti ukauya usina kugeza magaseous molecules aya they move from a region of their higher concentration pauri iwewe achienda kune vamwe nhaika okay so akatanga nezvechikoro horasme vanhu vakawanda vanofunga kuti horasme ndiye akatanga nezvechikoro horasme akazaurwa 1796 ndopaakazvarwa vanhu vakaona funga ndiye akatanga nezvechikoro asi ichokwadi here kwete horasman haasiri akatanga nezvechikoro asi akamodifya idea yanga yatouya nasomeone kare chikoro chaa chagara chatovako asi horasman chakumodifya kwaakaita kwanotoa ndikokuti akaita kuti tizowa necurriculum madzidziro atakuita kuti paane curriculum tinofollowa curriculum tichibva pakati tichienda pakati ndo zvakaitwa nahorasman izvozvo horasman modified the educational system that was already there saka akatanga nezvechikoro ndiya akatanga nezvechikoro ndi mr harry p school around 1369 mr harry p school zvavakaita izvi vanga vaona vamwe vana vemunharaunda yavo neighborhood mavaigara vana vevakidzani vavo vainge vari nyanya nhunzvatunzva mharapatsetsetse ndururani dzemakoko vanhu vane misikanzwa yaya saka zvavakabva vaita misi aripi vakabva vati aiwa regai ndi nyatsokuitai kuti muve vanhu vanoenda mugwara saka zvavaita vaitora vana vese vane misikanzwa vemunharaunda vobva vavatora vese vonovavharira murumu vobva vavalokera vavanowekera murimi imomo aibva vatanga kuvadzisa kuti aiwa munhu wakanaka munofanira kudai muchidai muchidai muchidai muchidai day reso svika rapera vana aya pavanozovabudisa manhoroenda kumba mangu paina futi vakaita musikanzwa futi obva vatora futi saka kune vamwana aya munozova kuti vanongoramba vachingoita musikanzwa same thing vavanhu vamwe udzwa naticha usaite noizi usawanzire vamwe usa ai ungoramba uchiita saka ndo vana vazoramba vachitora on a daily basis ndo matangiro akaita chikoro aya saka vabereki vemunharaunda vaitoti farira zvisingaite because vaitoona kuti ah vari kutotibetsera ava nekuda kuti vari kutibvisira maproblems voswera nawo varayira futi vabereki vemunharaunda vakatanga kuzotozvifara vamwe vakatozopedzisira bcause misi ari p school vakazosvika pa vakazofa onaika saka vamwe vakatozopedzisira vakutozo after misi ari p school vafa vakutozoemploya vamwe vanhu vainge vachiita that basa iroro like neighborhood yese nharaunda yese all around ayo isu ngatitsvage munhu anenge achitoita basa seraitwa namisi hari pisqua rekuti toendesa vana vedu ikoko isusu tichienda kumabasa oswera vachirayirwa vachidzidziswa unhu hwakanaka saka zvakatangiswa nevana vane musikanzwa vaitorwa kuti vasange vachiswera vachiita musikanzwa votanga kurayirwa kuti no haufaniri kuita so usasunge twaini kurodhi kune kurodhi koda kuti munhu mukuru kana akudarika obva adona kana kuti usadai izvozvi misikanzwa inongoitwa nevana yechidikoro yamunoita imimi vachiri kukura ndiyo yakaita kuti chikoro chiite sei chitangwe e zvino zvo makuchema nacho futi ka asi ndii makakonzwa kuti chikoro chiite sei chitangwe saka ndo matangiro akazoita chikoro ai saka akatanga chikoro ndi mr harry p school around 1369 sezvandataura unfortunately around 1369 kakaresa kwakusati kwava nemakamera asi zvanga zvakaita misari pisco kwavanoda kuziva mufananidzo wavo zvavanga vakaita nemo nemo wakanditarisa inini ndozva ndozvavanga vakaita izvozvizvi fortunately maphotos ana horasman tinawo because akazora 1796 but sezvandakuudza horasman asiri akatanga chikoro asi akamodif fire chikoro kuti pazonge paane macurriculum ati kuti mwana kudzidza abcd zvichidai zvichidai zvichidai ndinoziva kuti imwe question yauinayo kuti orit saka kana horasme namr harry p school actually totanga hedu namr harry p school around 1369 vari vakatanga nekuya neidea yechikoro nahorasman akazora 1796 ariye akazomodifya zvechikoro ko akazoita kuti kunge kuine mahomeworks ndiyani akanitochisa mahomeworks ndiyani ko akaintroduce zvemaexams nematest ndiya ndoziva kuti maquestions aminawo ese ayo ndichakupindurai ese maquestions ayo don't worry the focused family ndoimba kuti manzwisisa and mabatsirika now maquestions amaya nawo mamwe acho anzika ndoziva kuti mune mamwe achiri akawanda ndichakubatsirai ese don't worry iam going to help you iam here to assist you